ई टाइम ई तऽ लगैए जे महीना पुरि गेल ने हँ की कहू ने कहब कथी एते दिनसँ अहाँके कहै छलहुँ हँ तऽ हमरा बात पर अहाँके विश्वास नहि भेल भरोसा नहि भेल है दू बेर तब जे बच्चा ठहरल तऽ एकटा जाँच होइ नहि छै रुपैआ पैसा दऽ कऽ जाँच करेलियै तऽ दुनू बेर बेटी छलै तऽ गिरवा देलहुँ हूँ। हँ आ जँ ओहू बेर बेटी भऽ गेलै तखन की करबै से पहिने हमरा की बताउ। करबै बुझबै हमरा आँय? नसीब हम तऽ एहो ने कहै छलहुँ गिरा दिअ से केना गिरा आँय? दी अहाँके कहने अहाँके कहने तऽ बेटी- जइ जइ औरतके हॉस्पिटलमे नतीजा होइ छै से ने बुझतै एक तऽ कहै छी जे संतान छिना जाइ छै या दोसरमे गि- गिजानत होइ छै हॉस्पिटलमे दू बेर हम गिजानत झेल लेने छी हमरा ई धियापुता बेटा हो बेटी हो भगवानके देन रहतै हम बुझबै वएह हमरा लेल सब छै अहाँके बात पर हम नहि चलब

किएकि दूटा हम गिरवा देने छी हाँ। डॉक्टरो कहने अछि जे अहाँके अथी कम- कमजोर अछि हाँ। तऽ ई हॉस्पिटलमे हेतै कतऽ होतै हँ तऽ जँ हॉस्पिटलमे हेतै आ जँ बेटी भऽ जेतै ने हाँ। तऽ ओकरा हम अनाथ आश्रममे राखि लेबै ओ, आ बेटा होतै तऽ बेटा हेतै तऽ बाप रे गाजा बाजा बजेबै आ हँसैत खेलैत हेतै। बुझलियै? वंश वंश भूल छौ वंश बढ़ऽ के चाहिए रे, बहुत पता के ने- के कहलकौ तोरा कि बेटी से वंश नहीं चलै छी आँय? ए, बेटी से वंश रे नजर उठा के देखी ना जकरा सात सात गो बेटा छी ना तकर माय बाप वृद्धाश्रम में नजर अबै छै लेकिन जकरा एकटा बेटी छै ओ माय बाप सबके तारने फिरै छै बुझले ए तोरा ना ए, देख की तोरा भरोसा छौ जे बेटी करबे टा सुन करतौ आ किया हम उम्मीद किया राखू उम्मीद जे करू। हमरा नसीब में लिखल है से है भाई तो एक टा बेटी जन्माओ तकरा बाद जे छै से ओकरा जे है से बचपन से लऽ कऽ आ जाबे तक जवान हेतै पढ़ाइ लिखाइ आसान आसान फलाना बेटा चिलाना, मे करऽ पड़त। बियाह में जे है से अब लड़का ला बौआ आई एते दहेज अब दिया एते बेटा फला के- दिया बेटा के पढ़ाऊ लिखाऊ माथ पर चढ़ाऊ पचास रुपैया से शुरू करू तऽ पाँच हजार तक पैकेट खर्चा दी तकरा बाद ओकरा भी नौकरी चाकरी नहीं भेलै तऽ जीवन भर ओकरा कमा के खियौ तकरा बाद ओकर बियाह करियौ ओकरा मौगी के खियौ ओकरा बच्चा जन्मतै उ तऽ ओकरा बच्चा के परवरिश करियौ आ तकरो बाद ओकर मौगी माथ पर चढ़ के हगत आ की कहै छै जे माथ पर चढ़ के मुतत तऽ उ बड़ नीक सुख लगै तोरा छै बुद्धे हुआ छो मौगी तोरा वाला बुध खराब छै बुझली ना मूर्ख हवा छै तू मूर्खक लाठी कहै छै कि जड़ जनानी के पेट में जे बच्चा रहै छै जकरे स्मरण करै छै हाँ। सएह जन्मै छै हाँ। एकर मतलब छै तू जखन से तोरा पेट में बच्चा भेलो है तू खाली रे हम बेटिए के बुझै स्मरण छी करी। मनसा हैं? जे हमरा- बेटा के स्मरण बेटी- करितियै हम तऽ कहै बेटा छियै, होइतो। बेटा ता दिन कर हमरा पहिल पहिल बेटिए दिहा हाँ। दूटा तऽ बहुत पता कि खसबा देलको लेकिन हम बेटी अइला चाहै छी जे लक्ष्मी हमरा कहै छी जे हमरा शरीर से निकले आ हमर जान शुद्ध भ जाए बस हम इतने चाहे छी लोग बेटा मांगे छो सुन ना लोग बेटा मांगे छो सात कुकर में तो ओकरा बेटा द दिया जे मांगे छो तकरा लेकिन हमरा बेटी दिया हां एकरा बेटी दिया हाँ, बेटी चाहिए हां जब एकटा घेग हमरा गला में और है बेटा कहियो आधा किलो माछ आधा किलो जिलेबी नहीं आने छे बाप मतारी ला लेकिन जमाए जे अबै छै त दू किलो जिलेबी जरूर लबै छै गरीबो रहै छै त आ मिठाई के थोंगा कोनो पूछै छै जकरा बेटी दामाद रहै छै तकरा मिठाई के थोंगा के कमी रे हैं भार खाइते त आदमी कहै छै सपरै नै छै चल तू थोड़े बुझबी तू तो तऽ बेहोश बुझै। रहबी बेहोश रह हाँ जखन जन्मे भी ना तऽ हाँ। बेहोश रह। बेटा हेतौ तऽ रखबो हाँ, हाँ हाँ। ओना डॉक्टर तऽ कहने छलो हँ हाँ जे इसके पेट में बेटा है हमरा लगे डॉक्टरो के तू सिखा देने है सुन ना। डॉक्टर साहब हमहूँ हमर आर- घर वाला पूछल तऽ कहबै जे पेट में बेटा है हाँ, आ हम हाँ, हम असल होबा हम उमौगी नहीं छी जे बेटा भऽ जातू तऽ रख लेबो अगर हमरा बेटी चाही ना

हैं बूढ़ ओए भाई ने बेटा वाला है ने डंडोर बांटे छी हाँ। से वाला बात करे छ अरे कथी डंडोर बतै छै बच्चा त अभी भेबो नहीं केला हल आइए आ बाबा, बेटा सुन- होते बेटी होते कुछो सुनू होता सुनू ना एगो बात होता न कहै। बेटा बेटी के बात है ई हमरा की कहैया जे दूटा दूटा रहे तऽ हमरा खसबा देलक बेटी जचबा जचबा के बेटी रहे तऽ ई हमरा गिरवा देला अच्छा। तकर बाद ई तेसर बच्चा छै की कहू आब बहुत बात एहन छै जे नहि कहै छी दूटा बच्चा नहि, ई हमरा कहिए कुमार- दही ना। आ ई तेसर जे भेल तऽ ई हमरा की कहिए डॉक्टर तऽ कहने छौ बेटा बेटा छौ तोरा पेट में अगर बेटी भेलौ ने तऽ कि दुनू हॉस्पिटले में से उठा के अनाथालय में धो आ बेटा होतै तऽ एकरा घीव में कि दोनी बोर के रखतै हौ। आ बेटी होतै तऽ कि दोनी का मोछ कानूनो बढ़तै होइए बुझल कि नहि आँय? कथी लेकिन कानून जात है? के राय बुझै छै, आँय? तऽ बड़का कानूनी अपराध कानून है। वंश दऽ देतै कानून देतै आँय? वंश तऽ अपने दे है बुझल लेकिन जांच करावे जे छहक हाँ। आ अगर पता चलल ना ए, तो जेल कह देता रुपैया नै रुपैया नै छै ने डॉक्टर त सबटा करै छै डॉक्टरो के भाग पहिना नै डॉक्टर बिल्डिंग के बिल्डिंग बना लै हमर छै बात मान सबटा और ओरिजिनल एक काज क के नै करै छै बेटा हुआ चाहे बेटी झला सब बेटे जन्माबै छै बेटी नै जन्माबै छै झला आ हमरा जहाँ तक पता है हाँ। जते बेटी करे है ना सेवा पानी ये। ओते बेटा नहीं करे है